Daeth cyfnod o newid mawr, chwyldro, i Gymru o gwmpas 1750. Dyma gyfnod y chwyldro diwydiannol. O'r ffordd rydym yn gweithio, yn byw, i'r swyddi, y tirwedd, yr amgylchedd a llawer mwy, arweiniodd y chwyldro diwydiannol at Gymru hollol newydd. I ddeall y chwyldro yma yn llawn, fe awn yn ôl i edrych ar Gymru cyn 1750. Roedd Cymru yn wlad wledig, gyda rhan fwyaf o bobl yn byw mewn pentrefi bach ar wasgar ar draws y wlad. Roedd pobl yn gweithio'r tir, gan dyfu cnydau a gofalu am ei anifeiliaid. Roedd tua 450,000 o bobl yn byw yng Nghymru yn 1750, sy'n swnio fel llawer, ond roedd pawb wedi'u gwasgaru, gan fyw mewn pentrefi ynysig. Mae Cymru yn wlad sy'n llawn adnoddau naturiol. Roedd glo, mwyn a'i haearn, copor, plwm, zinc a llawer mwy i'w ddarganfod ar draws y wlad, ac fel mae pawb sy'n byw yng Nghymru yn gwybod, mae gennym ni hen ddigon o ddŵr. Byddai'r adnoddau yma yn cyfuno efo technolegau newydd i gychwyn y chwyldro. Beth am edrych ar y broses o wneud haearn a chopr yn ne Cymru fel enghraifft? Mae haearn a copr wedi gael eu cynhyrchu yng Nghymru ar raddfa fach ers canrifoedd, ond gyda mwy o ryfeloedd ar draws y byd, roedd angen mwy o haearn i greu canonau ac arfau eraill. Roedd hefyd angen copr ar gyfer y llongau oedd yn cario arfau i wledydd arall. Roedd angen llwyth o haearn na chopr, felly roedd rhaid dylunio ac adeiladu ffwrnesi mwy i doddi'r metalau a dyfeisio ffyrdd newydd o defnyddio pŵer dŵr i gynnal y tanau. Roedd yr hen ffwrneisi yn defnyddio pren fel tanwydd, ond bellach roedd angen tanwydd gwell, sef glo. Defnyddiwyd technoleg newydd i greu pyllau glo dyfnach, gyda phwmpiau dŵr yn tynnu'r dŵr o'r pyllau dyfnaf a oedd yn gadael i'r glowyr fynd yn ddyfnach byth, heb y risg o lifogydd. Wrth i'r galw dyfu, daeth mwy o ffwrneisi. Roedd pyllau glo yn mynd i bob cyfeiriad o dan y ddaear. Roedd angen mwy a mwy o bobl i weithio yn y diwydiannau yma oedd yn tyfu mor gyflym. Llifodd pobl i mewn i lefydd fel Abertawe a Merthyr Tudful. Am y tro cyntaf yn hanes Cymru, Roedd miloedd ar filoedd o bobl yn byw yn yr un trefi ac yn gweithio ochr yn ochr gyda'i gilydd. Wrth i fwy o bobl symud i'r ardaloedd yma, roedd angen adeiladu mwy o gartrefi. Gan fod rhaid i dai gael ei adeiladu'n gyflym ac yn rhad, daeth rhesi hir o dai teras yn olygfa gyfarwydd. Arweiniodd y ffordd newydd yma o fyw at dwf diwydiannau eraill yng Nghymru. Roedd y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru yn creu miloedd o dunelli o lechi to. Defnyddiwyd rhain ar gyfer tai ac i'r ffoundriau a'r ffatrïoedd oedd yn cael ei adeiladu ar draws Cymru, Prydain a gweddill y byd. Roedd y diwydiant gwlân yn gorllewin, canolbarth a gogledd Cymru yn brysur iawn hefyd. Gan fod gymaint o bobl yn gwneud swyddi llafurus newydd roeddent angen defnyddiau a dillad gwydn oedd yn para. Tyfodd y melinau gwlân i fod yn adeiladau anferth, a defnyddiwyd technoleg newydd fel y spinning jenny i greu ffabric i wisgo poblogaeth Cymru oedd yn brysur tyfu. Er mwyn symud y llechi, y ffabrigau, yr haearn a'r glo allan o Gymru, roedd rhaid datblygu systemau trafnidiaeth newydd. Adeiladwyd ffyrdd newydd ar draws y wlad, ac ar y cychwyn defnyddiwyd camlesi i symud nwyddau trwm i'r porthladdoedd, lle byddant wedyn yn cael eu hanfon ar draws y byd. Parhaodd technoleg i ddatblygu yn gyflym. Erbyn 1800, roedd pŵer dŵr yn cael ei weld yn hen ffasiwn, a thechnoleg stêm yn dod yn fwy poblogaidd. Glo oedd tanwydd y peiriannau stêm, felly tyfodd y galw am law yn fwy fyth. Yn fuan, roedd llai o ddefnydd o'r camlesi wrth i drenau stêm ddod yn poblogaidd. Roedd angen haearn a dir i greu cledrau ar gyfer y trenau. Arweiniodd at fwy a mwy o bobl yn gweithio yn y diwydiant dir a haearn. Gan fod angen mwy o weithwyr, roedd angen mwy o dai, ac felly mwy o llechi to. ac arweiniodd at dwf ym maint y chwareli llechi. Dilynodd yr angen am fwy o ddillad o'r melinau gwlân a porthladdoedd enferth i symud yr holl nwyddau hyn allan o Gymru. Erbyn 1850, roedd gan Gymru fwy o weithwyr diwydiannol na phobl oedd yn gweithio'r tir drwy amaeth. Roedd mwy o bobl yn gweithio mewn swyddi newydd nag oedd yn yr hen ffyrdd o ffermio. Roedd y boblogaeth wedi dyblu, a bellach dros un miliwn o bobl. Byddai miloedd o syniadau a dyfeisiau newydd yn dilyn a'r diwydiannau'n parhau i dyfu. Mewn 50 mlynedd arall, erbyn 1900, byddai poblogaeth Cymru yn 2 filiwn. Sut le fyddai Cymru heddiw heb y chwyldro diwydiannol?